karibu muno gũkũ gwitũ aicaona waika tuonanite ndagikumici ndauga ah o ti undu ndireka umuthi munene

Icoka itiagaga hi- ici kĩrĩa kidogo kidogo ũru nĩ kĩũndũ kĩnene kĩngĩkorwo no gĩkũrage ĩ no ici cia kawaida rĩ Ah, tũ stress tũrĩa ndĩ natuo mũthuri kuma thimũ cioka eh, nĩ ngoretwo na stress yake mũno wĩra no gũchati gũchati gũkũ ũguo ona thimũ ingĩ aroya aroera na gũkũ thĩiniĩ ndarenda njigue ũrĩa arauga rĩu ngakĩrigwo rĩu nĩ atĩa

Ah, nĩngũkĩgeria ũrĩa ngwĩka-ĩ. Ah, no ndiramenya ũrĩa ngwĩka. Niĩ ona nĩnogetio mũno, nĩanogetie mũno nĩũndũ wa ũguo. Rĩu ngakĩrigwo atĩ ũrĩa ngũgĩka kana nĩ ngĩethe sponsor, mũndũ ũgĩkorwo na ithaa, mathaa makwa. Sponsor nĩwe ũkwenda no ona to ũkĩgũcarĩrie Rĩu ũngĩetha mũ- sponsor. mũndũ ũyũ ũtakĩrĩ na, atakĩrĩ na mathaa makwa-ĩ, korwo wĩra no gũtinda hau akĩaria na thimũ-rĩ, Githĩ o na tingĩetha mũndũ gũkũ akorũo na mahinda ma kwaria, tũngĩkĩhota gũkĩaragia nake makĩria? Rĩu nĩ wona ũguo auga atĩ nĩ gwetha sponsor? O nake rĩu no okorũo nĩ sponsor kũndũ-ĩ, harĩ o kaũndũ hihi ũngĩka, gĩathiĩ rĩngĩ ũgakĩe sponsor waku mũ chat age nake. Tondũ rĩu athuri aya aitũ o na tondũ o na wamona-rĩ, maũndũ mao o na rĩmwe ndũngĩmenya, na thimũ nacio igĩũka na maũndũ maingĩ, Na rĩu rĩmwe ona tondũ ũramona makiuga kinya na kũu rĩ, nĩũĩ ũhoro wa mbeca matiendaga tũmenye. Rĩmwe ta makwa no agũthũkie mũtwe tondũ rĩrĩ, aria ũndũ wa mbeca, no ndakwenda ũmenye nĩathire na kũu, nĩekire atĩa, nĩokire arakarĩte, nĩaririe na mĩheehũ. No rĩu agũkĩrega kũre- kũrega- kũreka amenye ũhoro wa mbeca nĩkĩ? Tondũ niĩ maũndũ makwa mothe nĩndĩrakĩmwĩra openly-rĩ, onake agĩrĩirwo gũkorwo arĩ open o ũguo naniĩ ndĩ- onaniĩ ndĩrakĩmwĩra maũndũ makwa. Wee! Maũndũ mamwe-rĩ, matiĩtĩka- matiĩkaga gũkũ gwitũ tugaga. Mamwe kaĩ nĩ ma thũngũ-ĩ. Rĩu wee ũkĩenda ũkĩenda rĩu njĩke atĩa ũgĩkĩnia device atĩa ũhoro ũcio rĩu Ndĩraigua hau ha gwetha sponsor, anja kaĩ. Tiga nĩ atĩ atikĩrĩ onake kũndũ sponsor igĩtwo. Tondũ rĩu ona sponsor ũyũ wa muoya rĩ. Nĩ onake gwake rĩu nĩ mwaki ũngĩ wa kana. Nĩguo rĩu nake ena mwena ũngĩ. Ĩni tondũ rĩu kũrĩa gũgũthiĩ rĩ sponsor nake gwake rĩ arĩikara agĩchataga nawe. We nawe mũthuri waku rĩ ona angĩkinya handũ one nĩ ũrachanji mũno. Rĩu ona we mwĩke atĩa? Nĩ ũma gũgĩthiĩ atĩa kana rĩu ũrakĩenda o ndĩmwĩrorere o ũguo ngĩgeria kũiganĩra ũguo kana ngwĩka atĩa? Kaĩ ũĩ nĩ ũyũ? Rĩu ũrĩa tũgwĩka rĩ, okay, thimũ kuma cioka nacio, na nĩ waririkana ma tene gũtarĩ thimũ. Ai kũrarĩ kwega Niĩ mũno. ndirikanaga ũrĩa twaikaraga wega, tondũ rĩu ũĩ nĩ mũikaraga hau mũkaganagĩra ng'ano, Ng'ano. mũkaria maũndũ, mũkabanga mĩbango mĩega. Na kaĩ nĩkĩo ũrona andũ makinyĩte hau makinyĩte ĩ. Nĩguo. No kuma hĩndĩ ĩrĩa thimũ ciokire rĩ, icera nĩ rĩathirire. Nĩ hinya mũno Mũndũ oke agũcerere ĩ, tondũ rĩu wamũhũrĩra thimũ kana wandĩka message rĩ, mũtiarĩkania. O kũrĩa arĩ nĩ mũkũhota kũiguithania na ũmenye ũrĩa Ĩni, mũrathiĩ na mbere. tũgĩtiga kinya kuonana, okorwo nĩ mbeca ũgũtwaragĩra mũndũ rĩ, to thimũ ũgũgĩ- ũgũgĩtũma na thimũ. Nĩguo. Rĩu koguo ona wendo nĩ wathirire. Eh? Cioka ĩ, Hmm. Gũtirathiĩ wega no kaĩ ndiũĩ ũrĩa tũgũgĩka ĩ. nĩ kũmĩrĩria tũkũmĩrĩria tũngĩcoka thutha kũrĩa twakiumire. Hmm. Nĩ gũkirĩrĩria tũgũkirĩrĩria maũndũ mamwe na twĩtane na igũrũ mũno tondũ nĩma tũtangĩhoya Ngai mũndũ wanũ amũgũthe. Kaa nĩguo maĩ tũkwenda kũhoya makĩria tondũ niĩ tũ stress tũ nĩngwenda kũhoya makĩria ũguo wakĩnjĩra nĩngũkĩũmĩrĩria. Ii nĩ kũmĩria onaniĩ kaĩ noguo ĩ rĩu ĩka ũguo ĩ nĩngũthiĩ ũguo nĩngũthiaga ngĩgũraga kĩndũ thoko.

ngabo Nĩ- nĩ ũrĩ ũhoro ndwĩ rĩera rĩcenjagia o rĩmwe Mm. na rĩera rĩrĩa rĩ bũrũri ũyũ rĩtũcenjairie nginya ngai ũritũ ona ndĩ mũmaku ndĩ mũmaku nĩkĩ maũndũ marĩa mekuo maroka ti ta marĩa tuoĩ kaba tũngĩtũraga ũrĩa kwarĩ tene nĩ kaba hingo ya coro hĩndĩ ĩyo mũkahuo nĩ tibũ Hĩndĩ ĩyo. mũgacemania kĩwanja nĩguo ũmũthĩ na nĩkĩo ndacuna rũkomo kĩmenye amenye wakũrigwo kete akũrigwo roho oho ngwĩciria na he ũhoro nĩ njũkaga nao nĩ matĩte nĩkĩ ta ngĩkwĩre Mm. kuma twanyita tũmongũrio tũmongũrio Yeah. kĩritũhĩte

Nĩ ũndũ ndageria gwĩkia- Ũguo. ndĩrageria gwĩkia ngia ya namba ĩmwe ngakorwo ndĩ namba icio gũkũ ihenya rĩrĩa ndĩratwarwo nona rĩrĩa twaturaga tene atĩ wahĩtũka handũ ũkaiga kahuti ũgacora ũguo ũguo ũkaba kũngĩrĩria kaba guo atwĩgĩrĩire thĩna na ti kĩndũ kĩngĩ Thĩna. ti kĩndũ kĩngĩ tayo ndĩ haha nduta yakwa Eh, na ciunaga rũkomo ũkĩmenya akamenya ikiunwo nĩahurũkĩte ũguo rĩ ngaigua haro eh, ndaiguaga atĩrĩ ĩ tũrĩ aingĩ nĩ tũkwa Aha. na tũrĩigua tũrĩ andũ aigana nyũmba nĩ wagweta tũrĩ ai ona maugaga atĩrĩrĩ kahũrĩrwo thimũ ndakĩhũrĩirwo nĩ mũndũ ũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ nũrakĩona ndakũgwetwo mũno ĩ jesu arĩ o haha nĩ atũrangĩire ĩ na wega wake wothe Ũreke nĩ we- nĩ- ũrĩa wĩ mwena ũrĩa ageka ategeciria ũreke nĩ wega wa Jesu. Oh. Ti wega wothe. ti wothe Tũrĩ hamwe nawe. Ti wega wa Jesu. Ui, ti ũcio Ũrĩkũ. Yeah. Rĩu nda- ndakinyire andũ ndĩracema ndĩracema ndakahingũra. Ona mũndũ wandĩkĩtwo atĩrĩ. Yeah. Tetema. Ha? Tetema. nĩkĩ ekaga Karibu tetema rĩ nĩ kuuga atĩ. Eh. Nathomaga message karĩa hauga atĩrĩ. My dear. Ndete manu wandike ndia. Ndangĩandĩka. Ndĩrarĩa Ndangĩandĩka. ngirĩte ũta maĩ marĩ itũ marĩ marĩ irũtũ-inĩ. Ũguo. Ngakira tu. No nĩngĩenda kũmenya tete manu. Nĩ ũndũ ũcio. Rĩu ngwĩre atĩrĩrĩ. Ũhoro nĩ tũrĩthothora. Na ũrĩa tũkwenda tũceme mĩciĩ ĩno. Tũcame, tũceme, tũmacũthĩrĩrie, tũmacũthĩrĩrie. No tũrĩmenya kĩhonia kĩa ũndũ ũrĩkũ. Ũyũ. Ona itokĩte rĩ, nĩ twatũire. Ciathira rĩ, no tũgũtũra.

ũkĩroraga gwaku ĩĩ nĩgetha gwakwa gũkĩũra rĩ nawe ũkandeithĩrĩria gwaku gũkĩũra ngakwĩra rũgũrĩire ha ũgacemaga ũgacemaga ũgacema ũkĩandĩkaga handũ ũkĩandĩkaga handũ na ũkaririkana nĩ thikũ irĩkũ nĩ ũrĩa ingĩkwĩra mũthuri rĩ nĩ rĩu titũ twatiga kũrĩa rũhĩa tũtirĩ twatiga na andũ ndikare atwarita ithuĩ arũme matirĩ mĩcene na rĩu nĩ mĩario makoragwo nayo tirarĩrĩra Matirĩ mũndũ mĩcene. Ĩĩ. rete twĩke ũguo ĩ o harĩa tũringa rũhĩa rĩ tũthiĩ tũtamũre rũhĩa nĩgetha hakiri itũmũke hingũke itũmũke Waria. citũmũke waria hati ũndũ ũngĩ tani tũcomoke Karibu mũno mũciĩ. Ah, thank you. Ndauga nĩ wega nĩ gũcera gũkũ. Rĩu gũkũ nĩkuo mũikaraga? Gũkũ nĩkuo njikaraga. Ũrĩ o iki? Aca tũtigĩikaraga na mũthe. Coka hau nĩ wĩhĩngĩcire. Thĩ ĩte o ngũrũ ũguo. Kũu nĩ kĩrĩa nĩ kwĩringĩria ndakĩringĩria nĩ ndakiuga atĩ ndũgagĩcoka. Nĩ wakiuma gũkũ ũgĩthithima njuĩrĩ. Ndũnyendete. Ndaugaga ndũgacoka. Ti atĩ ndikwendete no rĩu nĩ circumstances ndakiugire ndakĩonire wagĩthiĩ ngĩciria ndũragĩcoka na ihenya kana ona ndũgagĩcoka gũkũ. No mũndũ ona agĩcaragia thĩ rĩ, ndagĩcaragia mũndũ ũrĩ na tũindo. Rĩu gũkũ na ta majengo ũgĩikaraga rĩ. Ĩĩ nĩ ndehĩngĩcire hau no rĩu gũtirĩ ũndũ ingĩkiuga. Ndingĩtĩkia ona ndĩra believe atĩ. Mũkoretwo mũgĩikara gũkũ. Tũkoretwo tũgĩikara gũkũ ũguo ũrona. Nĩ one bedroom kana nĩ bed sit ĩyo? Rĩu ma nĩkĩ nawe? Hmm? Ũririe ciũria nyingĩ. Ndũkĩumaga ũguo ĩ ndũkĩonire ũrĩa ũguo. Ah nĩ nyonire no rĩu ĩ nĩ njiganĩrĩte spondoro ũguo ndakĩhĩngĩcire ngakiuga njiganĩre oro ũguo.

Basi. Au nĩngwĩci- nĩngwĩ- ũhoro ũcio wauga-rĩ, tondũ niĩ nĩngwendete mũno, ndigũkũhenia, na nĩũrakĩigua ũhoro ũcio nĩkũhĩngĩca ndehĩngĩcire, kuoguo nĩngũmenya, nĩngũmenya ũrĩa tũgwĩka ũhoro Rĩu kĩrĩa ũcio. ndĩrenda-rĩ, Mm, ũbange nguo ciaku, mm, na tũtanathiĩ-rĩ, mm, tondũ nĩũndũ wa gathabarĩ karĩa ndĩrakwĩraga, nĩguo, nĩguo. ngomba gũcoka na kuu no rĩu ũmũthĩ nĩ ũkũrĩte kĩndũ Ah, no karanji karĩa ona- no kamũgate tũngũrĩte ka breakfast Aye. tũcai ici tũngĩ tuma o twĩrĩ mũgate Mm, na ndiĩ Teithia ndĩrarĩa gũkũ, ha. karanji ndikere wega tia gũkũ hau nĩkio nĩkio kĩu nawe tiga tiga Icio nĩ cigana? Nĩ igĩrĩ. Nĩ njega icio. Ikia guoko rĩngĩ. Nĩ ũrona? Ndona. No nĩ wehĩngĩcire. Hiũ hiũ. Kweli nĩ ndehĩngĩcire. Ikia guoko rĩngĩ. Ah, tiga tiga. Kanyamũ gaka rĩ. Mhm. Ona gaka no gakwa?

Wĩ wa bata mũno. Ndauga nĩ wega makĩi mũno. Twendete mũno. nguo wathi nacio kũ wathi kũ wathi kũ ndĩrakwĩrire atĩa Na ũgacoka kũnjũria ndathiĩ kũ? Ndĩreciria ũhoro ũcio nĩ wathira. Wathira ũraninwo nũ? Ndũnanina ũhoro. Ũraninwo nũ? Ndũkaikũrinĩ ndũkonwo. Hĩ! Ĩno Rĩu nĩ thimũ kĩĩ? ĩrokire ĩraharagania maũndũ mothe gũkũ. Ĩrĩkũ? Ĩno, ĩno yaku. Nĩ ũndũ wa? Niĩ tondũ ndĩ na yakwa ndĩraga gwĩka maũndũ ta macio we ũreka nĩkĩ? Ikara thĩ twarie. Hĩ! Ikara thĩ. Ikara thĩ twarie ũhoro. Nĩ kĩ? Rĩu ona mĩrigo ĩno-rĩ watwara kũ? Ti ndatwara kũ? Atĩrĩrĩ, atĩrĩrĩ, rĩu mũkĩ gĩtũmi kĩa woe nginya indo ici-rĩ, nginya rĩu na mĩrigo nĩ ũgũkire nayo-rĩ, ĩno ĩgũikara haha na ũgũcokia wathiĩ kũ? Ĩ gwitũ kaĩ ndaumĩte kũ? Nĩ ndĩramenya o na niĩ ndĩ gwitũ na no thiaga na nĩ ũthiaga. Rĩu indo wakĩoya mbĩgĩga wathiĩ kũ? Mbĩgĩga ici ndoya ũreta mbĩgĩga hau-rĩ, Nĩ indo ciakwa, nĩ nguo ciakwa ndoya, niĩ ndacoka gwitũ. Ndũgecirie atĩ nĩ ngũrĩte mũno ndingĩcoka gwitũ. Niĩ gũkũ ndigũkuĩra kuo ndũkũnjũraga na kĩeha niĩ rĩrĩa ngũrire. Gĩtũmi? Ĩno thimũ-rĩ, o thaa ciothe, o thaa ciothe, ĩhĩ, hallo, hallo, my dear, I love you. Niĩ wĩrĩga kũnjĩta ũguo-rĩ. Gũbanga wĩra nũ ũndĩrerire I love you? Ĩĩ, ũgacoka ũkanjĩra nĩ mwarĩ wa nyũkwa ũrĩra ũguo. Ĩĩni. Ũrĩkũ? Nĩ mwarĩguo wa nyũkwa ũrĩkũ? Bĩrĩthi-rĩ, nĩ ũmwĩraga ũguo rĩrĩa rĩothe mũtũire mwaragia nake? Horera. Ndikũhorera. thikĩrĩria thikĩrĩria wani tiga maũndũ maingĩ no ngoro ĩcoke wega utige maũndũ maingĩ reke ngwĩre thimũ ĩno hĩndĩ ũraiguire ndauga ũguo rĩ tiguo ndĩramanicaga na tũraragia na mwarĩ wa maitũ na maũndũ marĩa maratũmaga ndĩmwĩre ũguo rĩ o ararĩ na tũmaũndũ tũraragia ũguo tũraria tũraria tũraria tũkĩgĩta mwa atĩ i love you ũrakorerera ndingĩenda mwarĩ wa maitũ niĩ ndingĩmwĩra ũguo we ndũngĩra your brother I love you. bĩrĩthi rĩ gĩthũngũ nĩoĩ bĩrĩthi arĩ aria gĩthũngũ na mũthenya ũmwe kũrĩ kiugo gĩa gĩthũngũ bĩrĩthi ũyũ ũgacoka bĩrĩthi ũmwĩte my dear ũmwĩte I love you niĩ wagĩte kũnjĩra nĩkĩ na no menye gĩthũngũ nĩ ngwĩraga ũgaciumu Mm, na thimũ ici ũkĩaria rĩ ici ũrakĩhũrĩra mwarĩ wa nyũkwa rĩ ũkauma nja ndona- wona ndoka kũrĩ ũrĩa ũracenjia kũrĩ ũrĩa ũrathiĩ na kũu ũgĩngũma kũmaga kuma rĩrĩa yokire tondũ rĩu nĩ wonete arĩa maragia gĩthũngũ gĩkĩ ũguo ndũmwega ĩ Fĩrĩthi ũcio mwarĩ wa nyũkwa ũreta my dear-rĩ, ũkĩmwĩraga I love you ũgĩkaga atĩa-rĩ? Ũmũgĩre mũikare nake gũkũ-ĩ, nĩ tondũ nĩagũkĩiganĩra kũngĩra. Niĩ gĩthũngũ nĩngĩaragia? Niĩ ingĩrwo I love you twakenyirie ingĩkĩgĩa? Kana ndahĩke? Ũngĩkĩaria gĩthũngũ o nawe? Oh, kuoguo, oh, kuoguo rĩu thiĩ njarie gĩthũngũ nĩgetha ndũgathiĩ na kũu nja. Nĩtwanjia gũkĩaragia korwo thĩna nĩ kwaria gĩthũngũ, ndarĩria andũ thimũ-inĩ ũkarakara. Tũtianjia gũkĩaragia gĩthũngũ?

O na mwana ũcio nĩ niĩ wakwa, nĩ niĩ ndaciarire, gũtirĩ kũndũ we warĩ, Riva. Mwana ũcio ngũthiĩ o Nairobi waikaraga. Hey! Hapana, nĩ gũthiĩ ngũthiĩ. Na nĩtumire ũguo harĩa mũng'etho ĩ. Mũng'etho tũgeke atĩa nawe? Ngũrugĩre kanyama tũrĩe. Aca, Tiga maũndũ mau niĩ wĩna- ndikwenda maũndũ maya maku. Tiga maũndũ Na icio mau. itũ no Nĩ tũthiĩ. ngũgĩra niĩ na no ngũthiĩ. Tũthiĩ. Tiga kũrakara. Nĩ andũ arĩa thayũ. nĩ ndakena mũno tondũ nĩ ũrandũmanĩire na nĩkĩo ndoka ĩĩ na nĩ ngwendaga nĩ ndĩraiguĩte kohoro karathiĩte mũciĩ ũyũ waku ĩĩ nĩguo gatarĩ kega ĩĩ na nĩkĩo ndoka ĩĩ ũkĩhe ũhoro we nĩwe wĩna ũhoro tondũ mũndũ tũmanĩrie tu ũkĩhe koragwo na ũhoro nĩma kĩhe ũhoro nĩ weka wega mũtaarani nĩ gũka nĩ gũgĩtĩ kambu ĩno ũndũ ũrĩa wĩho tũtikoretwo twĩ na ũru mũingĩ mũno na nyina tharau na nĩ ũmũĩ na tũmaũndũ tũrĩa tũgĩte ho tũnini tũnini ũguo rĩ ti maũndũ maingĩ atĩ makĩ ũguo ũguo nĩ thimũ thimũ tu ngũhũrĩrwo thimũ haha nĩ mwarĩ wa maitũ tũkaria maũndũ marĩa twaririe na tũgĩgĩkena tũgĩcanjamũka o ta ũrĩa wĩna mũndũ mũgĩciaranĩirwo arũme atumia twarĩkia rĩu my sister nĩ arĩ hũthĩra ĩyo ya gũthĩra atĩrĩrĩ nakupenda na rĩngĩ mwatĩ I love you too akĩingĩra akorereire hau ũndũ ũcio akĩwĩimbia akĩwĩimbia akĩwĩimbia nĩ ũrĩa atumia magĩkoragwo akĩwĩimbia mũno ngĩmũthaitha ngĩmũthaitha nginya kũndũ ngakinya gwoka nyũmba ngahũra hũndi agakira ngetia maĩ ndangĩhe tũkĩgiana mũno ndagĩka ĩyo ya mũico rĩrĩa niĩ ndageririe ngĩmũthaitha ngĩmũthaitha ngĩmũthaitha ararema O kiugo kĩu tu, kĩu nokĩo ambrandire nakĩo, ngĩgeria gwĩteithũra, ngĩgeria gwĩteithũra, rĩu hagĩkinya hau, na nĩkĩo ndagwĩta, hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu wee ũmenye tondũ ũkĩrĩ mũtarani wa ũma rĩ. Nyina wa tharaũ nĩ mũtumia waku. Na ndirege. Na rĩu rĩ, ta mũndũ. Ĩĩ. No arigwo ũyũ wakwĩra Gunnites ici rĩ, karĩ mũndũ ũrĩkũ? ona okorwo nĩ mwarĩ wa nyũkwa mwaragia nake mũtumia thimũ ici ciũkĩte igathũkia mĩciĩ mũno tondũ atumia kana ona inyuĩ arũme mũndũ aroima aigua thimũ ona nĩ egũthiĩ kĩoro akanungĩrĩrwo kuo tondũ ndarenda mũrĩa mwenzake aigua ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩu rĩ haha nĩho ngwenda ngwĩre mũtumia nĩ ũkũgĩra ĩĩ tondũ ona kiugo kĩa ngai kiugĩte atĩrĩrĩ ndendaga andũ erĩ anyitithanĩtie matigwo matigane nĩguo kuoguo rĩ gaka nĩ kaũndũ kanini thimũ ici nĩ iramũkorire o hau nĩ gũka ciũkĩte Mm, ona nĩ tharau agũrire cioka rĩ Mm, igoka igakinyĩra nĩ igũthũkia mĩciĩ mm. rĩu harĩa hatukinyĩte ticio igũtũma ithũkie mĩciĩ itũ ona ndingĩ ona kaba tũikare tũtarĩ thimũ Mm, no mĩciĩ itũ ĩtuĩke ya kwagĩrĩra nĩguo rĩu niĩ ngũgũtara atĩrĩrĩ ĩĩ maitũ thimũ mũkĩaria tigagai gũthiĩ na kũu thutha atĩ kana ũgekĩra volume kana ũkamĩhihinya nĩgetha ũcio ũkũhũraga agatiga kũhũra ĩĩ tondũ nĩcio itũmĩte mĩciĩ itũ ĩthũke biũ ĩĩ nĩguo kwanja inyuĩ andũ aya ethĩ inyuĩ nĩ mũgerete ngero na thimũ ici Ĩĩ. na niĩ ndagũtara atĩ thimũ itigathũkie mũciĩ waku we na mũtumia waku wahũrĩrwo thimũ ona mĩigĩre haha mĩkĩre volume Ĩĩ. reke onake aigue ũrĩa ũrerwo Nĩguo. onake na mũciĩ wanyu nĩũgũikara wega. O na niĩ ngĩcenjia-rĩ, nake agĩcenjia tondũ nake akĩhũragĩrwo, rĩngĩ akauma, ndaingĩra arĩrio nĩ ga, na ũguo, akauma, ngũmũigua na na kũu ũguo nyũmba ya toro akĩarĩria na na kũu, rĩngĩ o na nĩngwĩtia tũmaĩ haha, ndangĩka atĩ, rĩngĩ ngũmũkore thimũ-inĩ, ngahũra hũndi ndangĩigua, ngehingũrĩra mũrango, ngamũkora akirĩte o ro hau, o na we mwenyewe nĩakũhagĩra tũirio riko, ngaigua gĩtũngũrũ kĩnungire no ndogo ĩrĩtwo ĩtariko, ũmwe atĩ, irio itigĩcurire? Arĩ o thimũ-inĩ rĩ kũ? o Na- nake ũngĩkĩmwarĩria ona niĩ ũkĩnjaragĩria nĩ ngũmwarĩria Ĩĩ. tondũ nĩ gũkwenda ũũgĩ Ĩĩ. nyũmba ndĩngĩharaganio Nĩ- nĩ thimũ nĩ kiugo. ya andũ erĩ Mm. mendanĩte nĩguo nĩ njũĩ maitho nĩ maracura Ĩĩ. nĩ njũĩ ona nĩ- ciana itirarorwo nĩ tondũ wa thimũ Ĩĩ, nĩguo ici nĩ gũtũkora iratũkorire na iramũkora Rĩu ona nĩ no gĩconoko. nginya tũcenjie ona nĩ gĩconoko harĩ mũriũ tondũ rĩu ona maũndũ maya angĩ maigua kuga atĩa Nĩwe watũgũrĩire thimũ ĩno. Onokorwo ndakĩrĩ na ũhoti-rĩ, tũtikinyĩte maendereo ta maya gũkũ gĩcagi. Tharaũ agĩthiĩ akĩoya mbia ciake agĩtũrehera, akĩne nyina na akĩngũrĩra. Rĩu ĩcokete gũkinyĩte atĩ nĩ maũndũ ta maya nĩatũtigithania-rĩ, rĩu ndirakena o naniĩ. Na nĩndakena. Thengiũ mũno. No no atĩrĩrĩ, nĩngwenda kũmwarĩria mũrĩ inyuerĩ. Nĩgetha tũrũgamie mũciĩ waku. Ĩĩ nĩguo. Nĩweka wega. Thengio mũno. Na nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũnjĩta. Ĩĩ nĩ tũgũkĩonana. Na ũkĩrora o rĩu ũmũgĩre. Ĩĩ. Nĩ tondũ ũcio nĩwe mũtumia waku. Nĩguo. Tũke andũ maikare thĩ. Ĩĩ. Nĩ mũkũiguana na nĩ maũndũ nĩ mekwagĩrĩra. Thengio. Thengio mũno. Ĩĩ. Tuonane rĩngĩ.